Eri izooba habaho omupiira ogwahendaho ebyafaayo bwanyima ya seera eya Nyakashozi kusinga seera eya Rugoma na goolo emwe omuri busha ekagishohoza omu kikopo ekya Great Ruhoko Christmas Cup. Nikigambwa ngu seera eya Nyakashozi tekasingaho eya Rugoma kandi nigwo murundi gw'okubanza Rugoma kushohora omu mpaka za Group Stages kandi omupiira ogu gwazanirwe aha kishaayi ekya Ruhoko. Muhwezi Nesitori ori mukuru w'entebe y'okubanza aha bwa seero eya Rugoma yaagamba aha mupiira ogu ku gwagyenda kurungi n'obu tiimu ya seero eya Rugoma yaatsingwa ekaremwa kuza aha mpaka z'aha muheru z'ekikopo eki nabwo eraabe eriyo etiire neetsinga ekikopo nikyo kimwe. Ogu yaagamba ku ekizibu eki baine omu mizaano yaabo n'okubugwa ebikwato by'okwejunisa omu mizaano egi ahabw'okubugwa obuhwezi bw'abeebembezi. Rugoma, Seero yaaba neezaara Nyakashozi. kandi omupiira gwagyenda gye ahabw'okuba abaana bazaana kurungi. Eky'okubanza titwine sente, titwine sponsors, ekikopo kyaitu nikigyenda abaana baitu bahendeka babura kiyamba kandi tibaine ebyetaago birikumara nk'emipiira n'ebindi n'ebindi. Mbwenu titwine buhwezi kurugiirira omu beebembezi abu turikuba twine. Ow'e Tumwesigye Pius ori kaputiini wa tiimu eya Nyakashozi yaasiima abazaani ba tiimu ye ahabw'okukoresa amaani maingi kusinga omupiira ogu kandi yaayongyera yaagamba ku ekizibu eki baine n'okubugwa eby'okwejunisa ahabw'enshonga y'akasente. Ekindi, ninsiima nka tiimu yangye nka Nyakashozi nka kaputeni. Ebaasize kuhayo obwire bwayo ekatamu omuraaro twija tukapaatisipeetinga omu kikopo eki. N'ebimwe n'ebimwe obu haabaamu okwemulugunya kwonka ebimwe n'ebimwe nibiija kuba byagyenda gye obu twazaana na Rugoma omupiira gukahwa kurungi gatutsingire gooro emwe ahari busha. Twine ekikumara obumwe n'obumwe nooshanga nitukwatakwata twine abantu abaine kuba nibatusapootingaho tibakureebeka ekiri aho mbwenu nibyo ebizibu ebi turikubaasa kuvugana nka enshonga y'akasente. Emipiira z'omu participationiz nk'ezi nooshanga obumwe nitukwatakwata twine kuba nitukora ki? Nitufunaho nk'abakutuyambaho bakabaasa kutusapotinga. Aryatwijuka Posiano ori omuhwezi wa kooti ahabwa tiimu eya Rugoma yaagamba eshonga eyaatuma tiimu eya Rugoma yaatsingwa kunu ahabwa kooci waayo okubanzamu second tiimu hatakagiiremu tiimu y'okubanza. Ekyatuma Rugoma yaaruuzinga omupiira. nayekwatsa kwoki owariyo eri izooba kubanga nk'ogu omupiira gwaheerukamu yatandisa sekendi tiimu yagira fasiti tiimu akaba niyo yatandikisa Tusingwire Vincent ori kapitiini wa tiimu eya Seero ya Mpaama kandi tiimu egi nayo yaaba eineho omupiira na Seero ya Rugoma ahu omupiira gwagwa makazi na goolu emwe, yaaterera abeebembezi boona omuranga okubayamba. Baagamba bakoongyera amaani omu by'emizaano byabo ngu ahabw'okuba bo nk'eseeru tibakaabaasa kwegurira byona ebirikwetengwa omu mizaano egi. Eki naanshaba nimbateerera omuranga abeebembezi boona ahi bari. Nitwetaaga obuyambi kubanga ebintu ni bingi noreeba hariho esente nka hati n'obwire bubi abaana tibaine sente kandi esente nituziiha omu baana so na kakye Aku turikukorekitinga nikwo tubamu nitukozesa kwonka tikakumara kubanga ebintu byo ni bingi so nitwenda ba sponsors kandi nituba nitubakiira n'engaro ibiri. Gashaka Friday Aineman na Wilson Kanyesigye ahabwa Modern Television omuri Ruhoko Ntungamo.